F'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali.
Nilqagħkom lura magħna, grazzi talli qegħdin issegwu niskataw kif għadtilkom fl-introduzzjoni. Ibqgħu magħna il għaliex għandna lil Kane Said li huwa il-Manager tal-Komunikazzjoni fi ħdan il-Fondazzjoni Lob Responsabbli U rċevejna messaġġ mingħand xi ħadd mit-telespettaturi tagħna illi naħseb dan il-messaġġ illi rċevejna jixhed ħafna sitwazzjonijiet illi se ngħaddu minnhom jekk Alla jrid fil-ġimgħat illi ġejjin il għaliex wasal propju anki il-kompetizzjoni Ewropea tal-futbol internazzjonali dik illi hija magħrufa l-Euro 24 u min jaf kemm ikun hawn nies illi Forsi jabbużaw ftit anki allura jilagħbu fuq it-tim favorit tagħhom. Kif aħna Kane? Ninsab tajjeb Angela, nsellimlek, l-ewwel ħaġa, nsellem lit-tim kollu, wara niskata u lit-telespettaturi. Aħna ngħidulek grazzi anki talli qiegħed magħna din l-aħħar darba llum. Hekk hu, hekk hu. Jiena nirringrazzjak.
Għaddiet Għaddiet skeda oħra. Kif jgħaddi ż-żmien, hux? Ma dof, jiena fil-verità meta qed jiġu l-mistednin u qed nirrealizza li qed ikunu tal-aħħar, kellna illum kellna il-psikoterapista kienet tal-aħħar, ilbieraħ kellna hairdresser mistednin oħra li kienu tal-aħħar, illum kellna hairdresser. Qed tifhem jiġifieri qed nirrealizzaw li wasalna vera fl-aħħar tal-iskeda. Ekku, eh?
iż-żmien, iż-żmien laqqas tkun taf kif jgħaddi. Jgħaddi, sa kemm ikun għaddej, tibda tgħid ma toffi kif se jasal l-aħar tal-iskeda madda, għaddi skeda oħra. Kejn, irċevejt messaġġ mlanċat mit-telespettaturi tagħna u inkwetata. Illa li xqaltinna eh, bħalissa eh, naturalment kulħadd qed jitkellem anki dwar dawn il-kompetizzjonijiet li se jibdew il-Euro 24, kompetizzjoni li ġib maħa tendenza għal aktar betting u logħob tal-azzard u fil-fatt din il-persuna qaltilna li diġà bdiet bl-anzjetà għal fatt li hija nkwetata għax it-tifel tagħha għandu dan il-passatemp. Passatemp huwa sabiħ li jkollok daqsxejn ta' passatemp, però stqarret magħna anke fil-messaġġ li bagħtitilna illi għandu t-tendenza illi jibda jilgħab u jżid fil-logħob sfortunatament għax din il-Euro 24 Iżjed ma jgħaddi ż-żmien iżjed issir forsi akkanita. U naturalment bagħtet lilna biex tkun tista' tiggwida u qed titlob l-għajnuna. Iva, tali avvenimenti sportivi, Angela, trid u ma tridx, iżidu ikabbru fit-tendenza tal-isports betting. Sports betting x'inhu? Sports betting huwa logħob tal-azzard immirat lejn logħbiet sportivi, avvenimenti sportivi. Il-Euro 2024 qiegħed magħna, it-tendenzi ta' żieda fl-isports betting hija reali, u ma rridux ninsew ukoll li bl-avvanzi fit-teknoloġija llum il-ġurnata tista' tirriskja flusek, tista' tilgħab flusek fil-kumdità ta' darek waqt li l-logħba tkun għaddejja, tilgħab fuq it-tim favorit tiegħek, eċċetera eċċetera. Din l-attività ma fiha xejn ħażin, Angela, ejja nibdew minn hemmhekk. Jumejn ilu, il-mara tiegħi qaltli, qaltli tgħid nilgħab xi ħaġa fuq l-Ingliżi dis-sena, forsi ma tafx kif. Dilettanta.
Eh, għedtilha, għandkom ċans kieku. L-importanti, Angela, li ikun hemm il-bilanċ. Hemm mod li inti tħaddan l-attività għal qalbek, tirrikreja ruħek, tieħu pjaċir ma' sħabek, mal-familja tiegħek tara dan l-avveniment sportiv u jkollok budget u inti tonfoq, timxi skont dak il-budget. Issa, jekk inti tegħlbek, ejja npoġġuha hekk, tegħlbek il-kilba, għall-famuża rebħa, sfortunatament iva, kif avvenimenti sportivi bħal dawn iwasslu għal ħafna pjaċir, ħafna gost u għal min jaf jilgħab b'bilanċ, ħafna sodisfazzjon ukoll, iva jista' li jwassal għal riperkussjonijiet.
Fil-verità din l-omm hija nkwetata ħafna il għaliex taf it-tendenzi anki tat-tifel tagħha jibda jilgħab imma t-tendenzi huma li iżid anki fil-betting. Jiena l-parir li nagħti mhux lil din l-omm imma l-aktar lit-tifel tagħha li kemm jista' jkun iżomm mal-limitu finanzjarju tiegħu, iżomm mal Limitu ta' ħin ukoll. Hemm mod li inti tilgħab fuq it-tim favorit tiegħek, hemm mod li inti tilgħab fuq it-timijiet kollha. Jiġifieri rridu nżommu kollox taħt kuntest. Irridu nżommu kollox f'bilanċ u jekk naraw li isma' għaddiet din il-logħba partikolari ma naħsibx li kelli nonfoq daqshekk. taħsibx fik biss, imma aħseb ukoll fil-persuni tal-madwar. Aħseb ukoll f'uliedek. Aħna hawnhekk m'aħniex nitkellmu, normalment ma nġibux eżempji ta' min jiżbalja darba, Angela, jiżbalja darbtejn u jitgħallem mill-iżball, jiġi konxju. Dik hija ċirkostanza ideali. Normalment, aħna l-Fondazzjoni nisimgħu b'każijiet fejn tidħol l-attività patoloġika, jidħol il-vizzju, fejn mhux talli persuna tilgħab fuq it-timijiet kollha, imma fuq kull logħba tilgħab fuq kemm jingħataw corners, kemm jingħataw karti sofor, kemm jiskujjaw gowls, kemm Eċċetera, eċċetera. Jiġifieri. Hawnhekk taf nixtieq, ħa nwaqfek ftit, għax inti għadek kemm semmejt xi ħaġa, tisimgħu ħafna stejjer anki fil-fondazzjoni. Kemm hu importanti anki s-sapport allura bħal din l-omm diġà nkwetata għat-tifel tagħha. U mhux biss, mhux is-sapport biss, imma int qiegħed hawnhekk biex taqsam l-għarfien tiegħek, biex tiggwida lil dawn in-nies. Kemm hu importanti f'każijiet bħal dawn illum qabel il-Euro 2024 illi dak li jkun jibda jwitti t-tqiegħ, it-triq anki lil għal dawn in-nies. First and foremost, l-għarfien huwa importanti ħafna. Ġejja l-kompetizzjoni, isma' importanti li jekk jiena nattwa din l-attività ta' sikwit, importanti nsaqsi ċertu mistoqsijiet lili nnifsi, Angela, kif dejjem nirrepeti, qiegħed nimxi skont il-budget tiegħi? Il-budget tiegħi għandu jkun rivedut Jew dejjem jien qed nimxi mal-istess budget hi kemm hi l-paga? U din assumi li kuljum jiena mhux mhux ta' darba kultant għax la darba dan huwa perjodu hux hekk ta' lok. Hekk hu importanti li nżommu lilna nfusna in check. Jiġifieri mhux biss l-għarfien li nsaqsu ċertu mistoqsijiet lilna nfusna imma jekk naraw li qed niżgarraw, u qed niżgarraw mhux ta' darba ta' imma qed niżgarraw regolarment fuq xahar ta' kompetizzjoni jiena spiċċajt mhux talli minn taħt imma spiċċajt dahri mal-ħajt finanzjarjament u kaxkart lil uliedi u lill-familja tiegħi miegħi hemmhekk irridu nirrikonoxxu li għandna bżonn is-sapport ukoll. Din l-istampa naħseb importanti li ngħaddu messaġġ biha il għaliex illum persuna tista' tkun qiegħda komda d-dar għandek il-card f'idejk u mill-kumdità ta' darek tista' naturalment anki tilgħab dan il-logħob tal-azzard. L-aċċessibilità llum il-ġurnata hija faċli immens, Angela. Kont nitkellem fuq is-sapport. Importanti li l-persuna li jkun għaddej minn saram jirrealizza li għandu bżonn is-sapport u l-Fondazzjoni Logħob Responsabbli għalhekk ġiet imnedija, Angela, biex tipprovdi għarfien mhux biss qabel avvenimenti bħal dawn imma għarfien li Min jismagħni nittama li jġorru miegħu sena sħiħa. Avvenimenti jiġu u jmorru, imma jekk nidħlu fil-vizzju patoloġiku fl-attività kompulsiva, mhux faċli biex tingħeleb. Każijiet ta' suċċess ikun hemm hekk, imma l-irkupru mhux xi ħaġa ta' minn issa għal għada. L-irkupru trid paċenzja, Trid sapport speċjalment mill-persuni tal-madwar u jrid ikollok kuraġġ u guts, dejjem ngħidha jiena, guts li taqleb il-folja ta' ħajtek għall-aħjar. Issa, sitwazzjonijiet bħal dawn, ideali li jilagħbu b'logħob responsabbli jew jekk imorru għall-estrem l-ieħor idealment forsi tiggwid, ma nafx, ma nafx anki intom bħala mhm. fondazzjoni, tgħidulhom biex jieqfu kompletament. Ara, skont il-każ, jekk inti għandek persuna li żbalja darba, darbtejn tlieta, ġiet għas-sapport mill-ewwel u naraw li il-persuna hija konxja, il-persuna lesta li l-ħsara li għamlet tirkuprah u hemmhekk ma fiha xejn ħażin. Normalment aħna jiġu persuni għandna fejn jibdew bl-irkupru, ikollhom dik il-famuża relapse, il-persuni tal-madwar Angela mhux faċli għalihom, Jiena dejjem nirrepeti, il-persuna li għaddejja mill-vizzju għandha bżonn is-sapport. Imma anke l-persuni tal-madwar għandhom bżonn is-sapport. Imma ejja ma nħarsux lejn in-negattiv, ejja nħarsu lejn il-pożittiv, ejja nħarsu lejn il-pjaċir li jagħtu avvenimenti bħal dawn. Min hu dilettant, min hu entużjast għal-logħba tal-futbol jitpaxxa, kif jgħid il-Malti, u għaliex le, jekk, inti għandek tilgħab ammont ta' flus dejjem taħt budget, taħt kontroll, għaliex le? Agħti ċ-ċans. Imma jekk tara li qbiżt il-budget, il-but qiegħed jixxotta bil-mod il-mod u inti m'intix tirrealizza anzi kważi kważi qiegħed tinnega u tikdeb ma' tal-familja, hemmhekk ir-riperkussjonijiet soċjali, emozzjonali, ta' stress, jiġifieri persuni jaqgħu anke fi dwejjaq u f'dipressjoni.
Jekk persuna tirrealizza li għandha, għax mhux dejjem jindunaw persuni li jkunu għaddejjin minn dawn is-sitwazzjonijiet li għandhom problema, anki sfortunatament kif semmejt inti jispiċċa li l-but tagħhom ikun ix-xotta, imma xorta ma jaċċettawx il-fatt illi għandhom problema. X'jiġri f'dak il-każ? Iridu tal-familja jistgħu naturalment javviċinawkom huma mbagħad intom tgħinu lil persuna diretta għax dawk li jiġu għall-għajnuna ikun diġà aċċettaw li għandhom il-problema. Ara, ikollna każijiet, Angela, mhux dejjem semmejta li iċemplulna persuni tal-madwar il-maħbubin tal-ivvizzjati, u jsemmulna l-karba tagħhom, jiġifieri jiddeskrivu ċ-ċirkostanzi, il-persuna, fiex daħlet il-familja, kif u x'fattha. Kif niġu għas-Sejunno nindunaw li l-persuna li tkun għaddejja mill-vizzju mhix taċċetta. Jiġifieri kif niġu għas-Sejunno tal-appuntament, ejja ngħidu hekk, nispiċċaw ma jiġux, kif nippruvaw u ppruvajt feedback naraw x'ġara, nindunaw li l-persuna m'aċċettax, mhux qed jaċċetta li qiegħed f'sara. Jiġifieri importanti li jekk nindunaw, normalment ikun tard wisq finanzjarjament vera, imma jekk nindunaw li l-maħbub tagħna, l-maħbuba tagħna għaddejja minn sara finanzjarju, minħabba l-vizzju tal-logħob tal-azzard, kemm jista' jkun, Angela, naf li mhux faċli, imma kemm jista' jkun one inżommu kalmi. Two irridu nkunu paċenzjużi għall-maħbub, għall-maħbuba tagħna. Trid nuru Irridu nuru l-vera mħabba u kemm jista' jkun nissapportjaw nikkomunikaw mal-persuna. Ikollna każijiet fejn kemm l-ivvizzjat u kemm il-persuni tal-madwar jiġu b'mod rikorrenti għas-sapport, imma one fine day, back to square one. Hemmhekk nammira l-kuraġġ kbir tal-persuni tal-madwar u l-guts li l-persuni tal-madwar juru f'ġieħ l-imħabba li jkun hemm bejn il-koppja. Mhux faċli, iċ-ċirkostanzi huma sensittivi immens, Angela, mhux faċli li taħfer darba, tnejn, tlieta, imma kemm jista' jkun irridu nippruvaw. L-għajnuna qiegħda hemmhekk, is-sapport qiegħed hemmhekk, mhux biss min-naħa tal-Fondazzjoni Angela llum il-ġurnata setqa, Caritas, il-logħob tal-azzard aktar qed qed ikun diskuss hemm barra u s-sapport aktar qed ikun hemm. Xi jfisser dan? Xi jfisser dan kejn illi qed jiżdied? Le, jiena ma ngħidx li qed jiżdied. Il-medja ta' kemm persuni jħossu l-vizzju ta' kemm persuni minn dawk li jattwaw l-attività ta' logħob bi flus mixjin mal-medja Ewropea. Jiġifieri le, ma ngħidx, u lanqas ngħid li tali avvenimenti sportivi, iżidu persun il-persuni vvizzjati, imma jiena dejjem ngħid li tali avvenimenti iżidu t-tendenza. Jagħmluhielek aktar faċli li inti tilgħab. Għaliex? Għaliex logħbiet ta' kuljum kif inti għedt u u l-media dejjem tippuxxja l-avveniment per se. Però aħna nħeġġu lit-telespettaturi tagħna, pereżempju bħalissa fuq l-iskrin qed jidher il-helpline 1777 jekk hemm xi persuni li jixtiequ forsi aktar informazzjoni dwar il-fondazzjoni, il għaliex il-fondazzjoni qed tagħmel ħafna ġid, qed taħdem anki sabiex tkun tista' tgħin lil dawn il-persuni u lill-maħbubin tagħhom biex jerġgħu jsibu saqajhom u naturalment jirritornaw anki għall-ħajja ta' kif kienet tkun qabel. Kejn, m'hemmx għalfejn referenzi, jiġifieri dak li jkun jista' jaqbad jiġi għandkom u jitlob għall-għajnun huwa stess. Yes, yes, idealment iċempel fuq il-linja ta' sapport nazzjonali, nisimgħu il-karba tal-persuna u nimxu minn hemmhekk. Nimxu jkun hemm min ikun irid jeskludi lilu nnifsu, jkun hemm min just ikun irid jitkellem, ikun hemm min. Jiġifieri hemm modi ta' kif verament jista' joħroġ minn din is-sitwazzjoni. Ekku, ekku, jkun hemm min fejn ikun jixtieq aktar għajnuna professjonali ta' counselor, psikjatra, psikologu, nimxu pass pass, l-importanti li min iħoss il-bżonn għas-sapport jagħmel il-kuraġġ u jċempel jew jikkuntattjana b'kwalunkwe mezz possibbli l-Fondazzjoni Tħaddan. Jiena nixtieq nirringrazzjak Kane anki Support li tagħti direttament anki lilna ta' Niskata bl-informazzjoni kollha li taqsam magħna. Nawguralek is-Sajf it-tajjeb, intom tibqgħu għaddejjin fis-Sajf? Iva, mela nibqgħu għaddejjin. Nixtieq nirringrazzja lilek, Angela, nirringrazzja lit-tim kollu ta' l-opportunità li ta' kull sena tagħtuna biex nipprovdu l-għarfien, lil kull min ikun qed isegwina. U nirringrazzjaw lil Jean Pierre, il għaliex Jean Pierre huwa l-link, il-link li għandna bejnietna biex finalment ikunu nistgħu nwasslu anke dawn it-tagħrif li naturalment jippreparawna anke għall-professjonisti tagħna. Kane, grazzi. Grazzi lilek. Nawguralek is-Sajf it-Tajjeb lilek u l-familja tiegħek kollha. L-istess.
Sadanittant, ħalli